Haleluya, haleluya, haleluya. Mabandi keke lila gado.

Mègafɔ mí ɖagbagbe o dome le ŋutinye. Tɔwòe nye dodoɖedzi kple kafukafu. Ne lɔlɔ̃ manyagblɔe ke nètsɔ na mí. Aleke míagblẽ wò da ɖi míkpɔ gãnyenye de dzesi? Ale si ke nèlɔ̃ mí ŋdi yi ke me míeke ɖo yi ke ganye Dzoda, papa Dzoda ya, amenuveve kple nusɔ yi ke me nèkɔ mí kɔ da ɖo. Míeda kpɔnɔ ɖe Dzoda ya ta. Míeda kpɔnɔ nu gã yi ke wɔ ke nèle míaƒe agbe me le Dzoda ya. papa meyra tɔxɛ ɖe dzo ɖa nyui ke me miege ɖo medo ɖe dzi elabe ŋuti kɔkɔetɔ ne nya meda kpenɔ ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amenu veve kple ƒe amegbɔnɔnɔ meda kpenɔ ɖe nunya kple nyasa nugɔmesese yi ke nagada ɖe mía me be míaganɔ dedie le egbe ƒe ŋkekea me xɔa kpe ɖe yawo katã ta papa le ŋutia míegbɔgblɔ nɔ be wò dɔwɔwɔwo lolo eya ta ayikɔ ayikɔ ayikɔ na wò ɖe mía dzilawo ƒe agbe ta ɖe mía viwo ƒe agbe ta ɖe mía srɔ̃wo ƒe agbe ta míeda kpɔnɔ ɖe ŋutia ɖe wò ganyenye gbogboa katã ta papa xɔa kpe le ŋutia le yesu kristo ƒe ŋkɔ me

kaɖi la natsi le mia me wo. Le Luka ƒe agbalẽ etama de xexlẽ ade kɔ yi wi ɖekɛ. Egbea Yesu do go ŋutsu aɖe. Edo go nyɔnu aɖe. Edo go ame aɖe. Edo go ŋusẽtɔ aɖe. Edo go gbɔdzɔgbɔdzɔ me aɖe. Edo go ame yi ke wɔna aɖeke mele eŋu o. Edo go ame yi ke ate ŋu awɔ nane. Yesu do go Farisitɔwo. Yesu do go agbalẽfialawo. Yesu do go ame yiwo ko be yewo nya nu. Yesu do go ame yiwo ko nya sea. Yesu do go hã egbe. Egbe tso ɖa ya. Mebe Yesu do go kple wo hã.

eyi ke asi aŋlɔ ɖe. Nu ka si ate ŋu awɔ le ameha gã yiwo ke me yɔ dome? Yesu kpɔ nene ƒe ame sia. Yesu ƒe dɔme trɔ ɖe nu eye wokpɔea wokpɔ aleke Yesu le kpɔm. Be hɛn. Egbea yi wole lé ge. Ega nane wɔ ge le ŋkeke ya dzi. Yesu yɔ amea be ne va la be ekpɔ agbalẽ fia la me wo. Ekpɔ amewo katã le asaɖa me ƒu ƒe ma. Ekpɔ woƒe susu. Yesu yɔ be va tso. Yesu bia wobe nɔviwo. Enyo be woawɔ nu nyuie le sabategbea. alo woawɔ nu gbegblẽa ekae nyo wu wosi ɖoɖoe womate ŋu aɖo nu elabe yesu nya woƒe susu tso adzɔge adzɔge ke ebe kpɔ ɖa ame vlo wasi woana vo ne nawɔ dɔ akpɔ ga aɖu vlo wasi be nàte ŋu ayi gbea dzi adi woƒe agbebolo aɖu. Enumake amea ʋu eƒe asia eye wòʋu asia. Asia ekpɔ dɔyɔyɔ. Agbe le Yesu si wɔna me sia me. Dɔyɔyɔ le Yesu si wòana ame sia ame. Enya gbe ke amea se dɔnɔ ma sea, eya dzi wòzɔ ɖo. Woazɔzɔm ɖe Mawu ƒe sededeawo dzia. Ne Yesu gblɔ nya na wò ɖe kaka ɖe edzi le asi wòxɔe sea. Wɔame le dɔ lém le gaƒoƒo vevi ya me. Mebe wɔame le dɔ lém eye nèle nye gbe sem le ya me. Egbea nye sabate na wò hã. Yesu neka asi ŋuti wòada gbe le ŋutiwò. Yesu neyɔ dɔ wò tso dɔléle ɖe sia ɖe me nèle. Eya ta kpɔ le Yesu ƒe tɔnyenye, le Yesu ƒe dziɖuɖu, le yesu ƒe ŋusẽ yi ke wògblẽ da ɖe xexea me le yesu ƒe ʋu yi ke wòdza ɖe xexea me mebe wò dɔnɔ yi ke le ɣedzeƒe ha wò dɔnɔ yi ke le ɣetoɖoƒe ha wò dɔnɔ yi ke le dziehe kple anyiehe eye dɔléle lé wò te ɖe anyi ɖe mebe tso le wò aba dzi fofo la xɔ wò dɔyɔyɔ fofo la yesu dɔm ɖe gbɔ be makasi ŋuti o eya ta teƒe sia teƒe ke le wòve ma ha mekɔ nya si ɖo teƒe ma ha eye megblɔ bena xɔ wo dɔyɔyɔ ha nɔvi xɔ wo katutu ha xɔ wo ablɔɖe ha ame yiwo de ga si na ega ne tso le asi o xɔ ame yiwo de ga fɔ na ega ne tso le afɔ ha ame yiwo tso ɖe wɔ akpe nɔ metutu wo ɖa le wɔ akpe me ha dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe yi ke lém nele eƒu me ƒe dɔléle ha le yesu ƒe ŋkɔ me Meda gbe le ŋutiwò le ŋdziya o wò dɔyɔyɔ. Mete fli ɖe dɔléle ɖe sia ɖe yi ke le wò agbe me, dɔmedɔa me, ayikuvɔa me, edzivɔa me, etoɖoa me, ŋkuɖoa me, etavɔa me, aliɖoa me, afɔvɔa me. Medo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Meyɔ dɔwɔla mebe nawɔ wò katutsia, mebe nawɔ wò ablɔɖe, mebe naxɔ wò nu sa kpɔ ɖa ewɔ ame ke le dɔ lém eye mate ŋu ado fu o meyɔ tɔwo le yesu ƒe ŋkɔ me ewɔ ame le dɔ lém eye mate ŋu afɔ fu o meyɔ tɔwo le yesu kristo ƒe ŋkɔ me le yesu ƒe ŋkɔ me xɔ wo katutu

mekɔ ɖa le dɔléle ma me le ŋkeke ya me mebe xɔwo katiti o elabe gbe nye dɔyɔƒe egbe nye dɔyɔƒe ewɔame ke kansa le fu ɖe na ewɔame ke kansa le fu ɖe na mebe yesu ƒe ʋu ne kplɔ katã dogoe yesu ƒe ʋu ne kplɔ dɔléle mɔ dogo le lame nɔ yesu ƒe ʋu ne kplɔ dɔléle mɔ dogo le lame nɔ etsi gbɔgbɔ ɖe sia ɖe etsi yiwo de lame na ho Yesu ƒe ʋu nekplɔ tsi mɔ katã ɖe ha le Yesu Kristo ƒe kame ha. Ke wɔame ke nye agbaɖula ha. Edɔ lém ne le ha. Yi ke ne yina sia me mekpɔna naneke o ha. Ele abe wòasi zu kpo ha. Wòasi zu asi ŋɔŋlɔ ha. Mebe asi ma netsɔ nɔ ha. Be nege ɖe asi me nadzra nu ha. Le Yesu ƒe kame ha. Papa medo ɖe tsi ɖe nɔviwo katã tsi ne tagbe le ha. Medo ɖe tsi ɖe wɔamenuveve gbɔgbɔ yi ke nekɔ natɔ nyo le ŋuti ha aƒetɔ ƒe asi nakɔ wò do ɖe dzi eye wòawɔ nu gãwo le wò agbe me mebe ŋdia ɔyerɔ le aƒetɔ la me ŋdia katutu kple ablɔɖe nye tɔ o mebe nya yi ke nese yi ke nye dɔyɔyɔ ha ne dagbe le wò agbe nu ha dzo ɖe ame ne nyo nɔ hɔ ame nu ebe ne dze aƒe nɔ hɔ anyigba ɖe sia ɖe ke dzi nakɔ wò afɔ ɖo le egbe dzo ɖe ha ne dzedzi nɔ eye wòanyo nɔ hɔ medo gbe ɖakɔ ha mía viwo katã yi ke le suku yi ha me blibawo katã ɖe yesu ƒe ʋu me kpɔ ɖa ne ɖo kpɔ dzia nu yiwo gblɔna be nunya kple nya sana tse gbɔ nu yiwo gblɔna be nugɔmese sana tse gbɔ nu yiwo gblɔna be dziɖuɖu ana tse gbɔ anɔ dedie le kpo ma dzi dɔyɔla ne kpɔta o dɔlawo atsɔ nu o le yesu kristo ƒe kama mawu amenuveve ne gbabla mi le dzi ha eye miazu nuteƒewɔlawo le yesu kristo ƒe ŋkame papa míeda akpe nɔ eye míba ayi kɔ hɔ wele dɔ dzi ayi kɔ hɔ yehowa ƒe amegbɔnɔnɔ nanɔ kplo le ŋkeke sia dzi le yesu kristo ƒe ŋkame amen